Mipui te in za vai in Lalpa Isua mingin chibai ka buk cheu a ni. I lungngai lutuk lo ang u, hnehna kan chang dawn a ni. Hnehna hla kan la sa rual dawn a ni tih hi ka sawi duh a. Rual sur pawha do turin, huh vek turin ka lo kal a. Mahse ka lo kal lai khan nihliap ka rawn khum a ni. Ka nihliap ka dah tha tawh a, huh vek turin. AK forty seven silai mu sur karah kan unauten awm a, ruah sur hi chu ka do ve dawn a tul chuan ka ti a, kan au ngat ngat mai dawn a ni tih kha Vanya kan sawi hmasa duh a ni. Bible. Han chhiar hmasak te pawh ka duh viau a mahse keimah hian ka khat ve a, Bible keng chunga sawi mawi chi a lo te pawh ka sawi dawn avangin pistol awm zawk sela ti hian keng ila ka duh zawk hial avangin chu Pathian hian tualthat lo turin min ti a. Ra leh rawh chu chhan turin min duh thin. Chu chu ka sawi dawn i ka a tira ka sawi thin. Bialfanna pawh ka lo sawi tawh a, nizanah helai hun nei tura min lo hrilh hian ka lawm khawp mai a. Hei, Pu Lalremrut hian mi rawn hrilh a. A ni, hian i rawn fiah tir vat zel a, ka lawm khawp mai a e khai, a fel mang e ka beram fel tak a ni ka ti a, ka lawm hle a, ka mi ka hriat atang khan keimah hian indona hi a lo awm nghal a, chu chu tawi tein vawinia ka rawn sawi dawn a, mipui kan. A, kan thu rei deuh tawh a, min ko har tawh ka ti bawk si ka hmai mite khan sawi chhuah bawk si a, an sawi rei ka ti bawk si a, ka ngei lutuk a ka rilru ta chuanin ka hmanhmawh tawh a ni. Chuan hei ka rawn vawiin chu ka rawn serious leh zual a hmanni a, ka hmanni kha chuanin In fair fight, han in fight nghal ready deuh khan cotton jeans nen, sneaker nen ah Vans te nen khan ka lo kal a, T-shirt nen. Mahse in sualpui tur meitei khan awm si lo va, vawiin chu ti hian ka rawn ti a. Hei pawh hi tian ka dah tha ve, ka ka mutna bulah ka khai ve reng a ni hei hi. A awmzia keng a inhriat zawk ka ring a, hetiang ka rawn bah dawn chuan thusawi hunah min tibuai ang tih ka hlau bawk sia, chuvangin tiang ka rawn tawn a tumah nin tawn ve leh bawk si lo a, a man lo dan turin ka hmang ta mawn leh aw ka ti a, ka va zawt fia a tha a tha an tia ah Pu Zawmiliana te lai lai an rawn tawn dawn bawk a tia a awrin an rawn awrh a, ka tawn vah mai a kei chu, mahse silai kah lam ral do lamah erawh chuan pasal tha chu ka ni lo a, A sawi lamah hian ka tawng thei deuh hlek a ni mai a. Pakhatna hei ka sawi duh. Ram leh hnam a dam loh chuan kan sakhu a dam dawn lo. Senvona awm ka ni a, Manipur a buai tirh hian kan hotute thu rawn min pek ah chuan a la buai tlan tirh a nih vang khan. Meitei ho field kan nei a, Meitei member te, Meitei pastor te kan nei a, kan ngaina vek. Kan ringtu te chu kan kan sawi tel lo a ni, tuna kan sawi hian. Mahse, hun a lo kal zel a lo kal zel a, hnam thinlung hi a tho lo thei lo va. Chuvang chuan a tirah chuan neutral thiam ila a, tawngtaina thei tawp chhuah ila an tir ngawt kha a ni a, tunah chuan a thei tawh lo. Hoi pawh ka in post a ti hian status ah ka zuk ta kan hruaituten an lo view a. Thla an tih ka ring a ni. Kan au rual leh dawn ka ti a. Ram leh hnam a dam lo chuan Pastor pawhin kan rawn bawl ngai engmah ni lo. Chuvang chuan kan sakhua a dam loh dawn avangin vawiin ka tih theih tawk helai hmunah hian ti ve turin ka lo kal a ni a. Chuvangin Pathianin ram leh hnam min pe a, ram hi Lalpa ta a ni.

Ram leh hnam a dam lo chuan sakhu a dam lo. Chuvang chuan rawngbawltu te pawh kan tan angai. Nimin phei chu ka ngaihtuah char char a. Pastor quarters tinah hianin AK forty seven General in dah vek rawh se tih te a zenda ka duh a ni. Khawvel hi la buai tel tel dawn. A rau reng theih loh. I Bible ka chhiar hian Bible ah hian a tam zawk hi indona a ni. A tam zawk hi indona a ni. Chuvang chuan Jeremia bung sawmli pariat chang sawm te ka vai hat ve a, thla dah taka Lalpa hnathawk tu chu tawng se phur in kan ti ang e, hma tawngin tawng si phur in awm se la, thisen chhuah lo tura khan daih hmang duh lo, thisen chhuah duh lo, a kawl hna hmang duh lo chu tawng si phur in awm rawh se tih hi Lalpa thu a ni, a ti a ni. Lalpa fakin awm rawh se. Engtin maw a rawngbâwl tur? Engtin maw rawngbâwl tur rawngbâwlna nih thla dah tlat si pai ho kha hmelma in an ram an rawn bei a, hmelma an do leh ṭha duh lo va, an nunna an hlan ṭhat duh loh avângin an ram leh hnam a chhan ṭhat loh avângin Pathianin ṭawng si phur in awm lo a ti a nih chu. Senvawnvawi nia ten inhlawhthlawhte kha a laklawh chu ang khângin ti ang e. Ram leh hnam chhan a ngaih laia Pathian min pek a nih vangin a petu in veng him turin nang leh kei maw phurna min pe a, kan mah phurna ti loh a hlo i hrawk chuan i duh a hlawk lo ang Sanghalin a ei vek ang. Sanghalin a ei vek ang. Chuvang chuan vawinia in ram chhan a ngai. Thi leh ruam khatah dam leh tlang khatah kan ti a ngai a, Pathian in ram chhan turin min ko a, a enkawl turin min ko a. He ramah hian a chhan awmin kan awm a, he ramah hian a chhan awmin lalpan min chen tir a, min chen tirtu chu kan Pathian a ni. Min rawn zawng chhuak a missionary-te kaltlanga a hming leh a chanchin min hrilhtu pawh kan Pathian a ni. Chuvain vawinia hian ram leh hnam i chhan ang u tih ka sawi thar reh duh a ni. Mahse, thil tihtheihna keini chuan kan nei lo, chakna kan nei lo, mahse kei inngahna chu. Tawngtaina Saila ni china kan ngaithla ang khan Tawngtaina lamah theih tawp kan chhuah a ngaiin ka hria. AK forty seven Ulbun tih vel front line ah kan duty ve thei lo nih pawhin he boruak kha tak mai, tui kha tak mai kan rama kan in mek hi he boruak kha tak hi a ti reh turin Lalpa kan au ang. Tiang kan sawi awng aw Bible ah. Exodus hmung sawm panga chang sawm hnih pahnih atanga kan chhiar chuan tuipui sen an kan a, tuipui sen lalpan a hruai kai a, chutah chuan an lama revival an chen a nuam an ti em em a, mahse an kal zel a ni thum an kal a, chutah chuan tui kha an va thleng ta a, tuia lo kha an in thei ta lo va. Mosia an rawn kawk ta a ni. Ram leh hnam leh khawtlang leh mipuiin harsatna kan neih hian kan hruaitu deuh nang hi kan kawk zel dawn chauh. In mawhphurhna a ni zel dawn a ni. Chumi ah chuan engtin nge min hruai dawn? Mosia chuan. Aw, a khak leh in lo la ni mai lawm. In tui paisa kha in he lutuk a, in ren lo lutuk a, a ti em ti lo. Mosia chuan, Lalpa a au va, a ti. Lalpa fakin am rawh se. Lalpa han au a, tui kha tak mai an tlan mek. Tui kha tak mai an in chu, bitter. Bitterness an tia sap tawng han rawl ve khang la ngila. Mara a ni helai hmun hi. Saw lam kan unau mara te sawi na ni lovin kan mizo ho mara lam sawi na ni lovin mara tih chu bitterness khalai tui kha a khak avangin. Chutichuan Mosia tan chuan. Chinfel dan a awm lo. Mosia tan chuan tih tui kha tih thianghlim dan, tui kha suk in hnik dan a awm lo. Mahse Lalpa au a, Lalpa tan chuan a hman ho leh si em em awk kha i bula kha thing tang hmawlh kha la la deng lut rawh. A hma aiin a tenawm sauh ang chu hmawlh deng lut te chu ka ti a mihring danah chuan. a va na ho tak. Mahse zuk deng luh ta tui chu a lo tui ta em, a lo in hnik ta em em a nih chu lam pah in awm rawh se. Mihring tan chuan harsa lutuk Meitei ho ina min rawn kah na pawh hian Aw Lalpa ka na vang a, hmol kan deng lut ang a, heng te pawh i vawi mi ah hian hmol vek a ni hi, hmol vek kan deng lut zel ang a, Pathian in hmara sawm ang a. Rawn khawn leh mai ka va duh vel a tlem riau mai. Sain he he nge saman nak tuk a pu David an vawng a tal dawr nak tuk tuk a group ah ka hmu vek. Kan khawtlang news lar pawl broiler a um ti vel hi ka hnu a. Vawk sadit hai chun lawi sadit hai chun tih hi kan post nasa a tha ani. Vawk sa chutu ka chang leh miah lovang nak tuk a pawimawh a buai thlak. Pawisa in nei lutuk. In pe ral vek ila Pathian hian min pe mai ang tih kan rilru awm rawh se. Chuvang chuan a tul hunah chuan theih tawp in chhuah teng u. Heng te pawh hi kan hmawlh deng lutna vek a ni a, kan la deng lut zel ang a, he boruakah hian tui hi a lo tui mai dawn a ni. Lalpa fihnam rawh se. Chuvang chuan nang leh kei hi ram chhan turin Lalpan min ko hmania thalai zingah hall ah ka sawi tawh a, Japanese nu, Indohna fate pahnih an a tir a, a fa pakhat a thi ta a, Ka va lawm tak em? a ti a, a va mak ve fate thih lai a, Ka va lawm tak em tih chu va mak ve a ti a, indohpui lai khan a lawm hle a ni. Kar khat hnu lawkah a fapa te regiment lampangin harsa nan tawk a, Tlangrual sipai in an zuk bawm leh a, a boral leh ta a fapa pakhat chu an pahnih in an boral ta, chutah chuan a tlap ta. An thenawm khawveng ten a hma pawn i tlap lo a, a hmasa zawk i fapa pakhat a i tlap lo a, tunah i tlap a, a awmzia kan hre lo an ti a. Ka fa ten thih avang hian tlap ka ni lo. Kan ram leh kan hnam tana thi leh tur fapa dang hi ka nei tawh lo i hrehawm ka ti a, kan ram leh hnam lakah ka inthlahrung lutuk a, chu chu ka thinlung a na a ni tih a ni. Vawinia hian Pathian min pek ram a ni tih kan pawm zet chuan Pathian hmingin kan do a ngai. Isua hminga e ke kah hi chu a ka dik ka ring a ni. Isua hmingin ka ti tak tak a ni. Chuan China pawh hian mihring lama kan inhua, kei chu mihring lama ka huat na ai mah in hmar kuki Zofa te nen a indo mai kan ni lova, kan Pathian leh meitei Hindu sa khaw ve ho indo na nia. Chuvang chuan vei nihan kan sa khua an rawn khawih avangin Pathian mai cham haltu rawh zotute an ni avangin a tam thei ang ber. Tha a ve tur tih ka thu ni tawp mai. Kha kha chu Bible ah pawhin ziak chuang lo va, a tam theng ber thah tur. Ka pahnih an thi leh tawh front line ah, khawi lam nge, Meitei lam, Hallelujah. A lawm a mani. Biakina te pawh hian keimahni biak inchhava pawh mahnia HHWA in tawngtlai thupui tur subject tur ni min ami kha min rawn siam tir lai ka rilru awm ania bial fang tura ka inbuatsaih lai ta chuan number one ah nge ka zia maw tih ka ngaihtuah a. Tun kar chhunga a tam thei ang ber Meitei ho kan thah theih nan Lalpa tanpuina dil tur tih ka ziak chak a. Mahse heti em em chu dik lovang ka ti a. An nu chuan silai an nei. Samuela lehkhabu pakhat na bung sawn pasarih chang sawmli pangai thiar chuan, Kha! Nang chu khan dai te fei te fei te te keng in i lo thawk a, khan dai fei fei te te. Kawl hnam nen, fei nen, samurai nen, kawl hnam pawmphaw nen a lo thawk a, Davida erawh Jehova kal a, Israel leh Filistia in do angin Davida na ngai ve lo khan ang chu khan meite feite feite ten an i lo thawk a, kei chu. Sipai hote lalpa, Israel te Pathian i chawva hmingin ka lo thawk zawk a ni, a ti lalpa fakin am rawh se. Goliatha khan, Israel te Pathian ka cho a ti hlei ne em? Israel sipai ho ka cho a ti alawm. Israel te Pathian ka cho a ti lo. Mahse. Pathian mite rawn chaw a rawn ti buaitu kan biak bukte rawn a haltu te hian kan Pathian an chaw a ni a, kei nia sipai te kan thaw ngai. Hallelujah! Aw nang chu la kal rih suh, nang chu round leh ah next ah next ah nang chu la kal suh, duty rih suh nang chu an tih pawh a thinrim a. awm tur zawk kan nih lai. Panga te paruk te pawh inhmuh a har em maw? Vawinia hian hetiang tak hian kan ram leh hnam hi hmangaih kan inzirtir thar leh ngai. Kan ram leh hnam kan hmangaih chuan ram leh hnam min petu hian, Hmar hnama min dintu hian malsawmna min pe nge nge an tih ka ring tlat a ni. Israel te hnenah hian an ram leh hnam hmangaih turin Lalpan a zirtir a, a fuih thin a. Vawinia hian ka serious tlat a ni. Goliatha kan hmachhawn mekah hian engtin nge kan hmachhawn dawn? Min AK-47 an hman laiin ulbun te kan hmang a. Kan kawmchhak pa Pu John-a te siam chawp te kan hmang a, a beiral te a puak mai ang tih te ka hlau deuh thin a, sorkar siam an test khawl hrang hrang a test ni lo kan han siam ve nawk nawk a, chhan a va na em? Keini ur bun te chu trawk. Mahse kan ralthuam hi kan Pathian a nia. Tui kha tih tui nan hmu lang deng lut ang khan kei nih pawn Lalpa ka nau zel anga kan ulh bul mu te hian a kah dik takin a kap thei ang tih ka ring tlat a ni. Hallelujah! An inbeih ta tilo kan pa sorry kan sawi lawk anga engemaw serious lo lamah min ngailo ula. Kan biakin a sawi a ni bawk a. Chu pyt tlangval Davida chu tirh ko a kai tlep tawh ang vel hi nia a ti a. A bari hi a sam hi tian an then a, smart tak hian Reverend bari ang hian tirh ko bari angin an zuk then a, bari then kan hriang chu sam hi maw? Goliatha in an hmu a. Ka that dawn che, Isate chung leh sava te ka i ti dawn che, a rawn ti ve a ni. Davida khan, Vawiinah hian ka that che anga Isate chu chung leh sava te chuan ka pe dawn a ni. Helai pungkhawm ho hian Lalpa chuan a hnek thin tia an hria ang. Indona chu Lalpa indona a ni tia ni kha mah le! Hallelujah! Goliatha chuan tiang nen a tiang nena Davida a hmawlh nena va kal kha an hmu a. Goliatha chuan, Ui em ni ka nih, Hmawr nena i lo kal a ti a. Davida'n, Ui, ui, ui i ni a ti lo reng reng. Amah leh mah kha ui emaw in ti daih tawh a ni. Pathian thlarau in a thawk tlat. Hmawr nena i lo kal. Goliath ha chuan an a feiin an zuk khawh ta tial aw ka nawm bawlpin an sawi phei zel. Min veng tawh chu Lalpa niin ka tlasam lo a tia tian a bari chhe lo tawk te hian a lo kum zeuh zeuh a tial aw. Bari chhe lo tawk ten a a nung lam a nung lamah a nung lamah khan tian a kal zel a a nung lamah a vat bur chat chat a.

Hawile ah hian kan silai bu control duh tur hi Lalpa a ni. Goliatha pawh thir nen, awmkhawh nen, a dar nen a in full form in awm mah se, helai a bawk dar tak bawk kan tih tawrh mah tawngin chal darah tak hian an va fuah, a va deng kat a va ti a. Hnung lama tlu dawn atian a eu a, a eu lai tak kha hma lam atanga an deng a nih vang khan hnung lama tlu tur a nia. Mahse Lalpa vang tir kha ko kha hnung lamah an lo duty a ti alawm. A tukhum lamah hian an lo beng ve ta a ti alawm. Lungpui lung lung lungpui chung sang atang chuan a tla that a rua a rua. Davida ke bulah a zuk tlu a. Namaste sir a zuk hian khing ho khian chiban min la tuk dawn khing ho khian min la hlau dawn in kah na chuan thawmhnaw var vek ha lawm a an kah fuh theih nge lo tih report te kha dawn nge tak tih ka zawt thin a a tak tak an ti tlat a ni Pathian in a va tir ko te mi a an rawn tir thei. Elisa leh a chhialo Gehezia Dothan khua an pahnihin an riak a, Suria sipai tam takin an rawn hual vel a, zingah an han tho a, zing an tho chuan Elisa chuan a zut hmu a, engah mah ngai lo? Meitei ho kha engah mah ngai lo? Aw, Suria ho kha engah mah ngai lo? A hlau lo reng reng. A chhia hlak e, he zia rawn tho ve a, a rawn tho ve a. Ka pu i mu tha em engtin nge nizan te rawn ti a rawn sawi lai vel khan an zuh hmuh chu he engtin nge kan ti dawn le a ti ta mai. Elisa chuan lungai mah ta che, an lam atanga in kan lam atang an tam zawk a zuk ti ta mai a. A chhia hlawk pa chuan a kit pa chuan kan pahnih chauh kan nih hi khawve midang.

Vai ni ah hian kan Pathian leh Meitei in do na hian kan Pathian tan kan ding dawn a ni tih hria ila hman a ral thuam nei lo. Aigupta ram atang a rawn chhuak Amalek ho te thla leh rah chau takah an kal lai in ei tur pe ang an ti lo, lo ambush ang aw an han ti a, an lo ambush a. Mahse Mosia chuan, Joshua, nak tukah ral deuhin va chhuak ula, kei chu zing karah tlangah khian Pathian tiang kengin ka lo ding ange. Hallelujah! Indonaah a kal ngam lo a ni lo, a kal peih lo a ni lo. Mahse Pathian dawr a ngai. Kan hotute pawhin Pathian min dawrpui zel se la he ram leh he khawtlang hi a chang. Tu hruaina hnuaia pawh ni se, tu leadership pawh ni se, i mihring ei lo deuh, i fak lo deuh, i hnam deuh, i hmuh peih lo deuh pawh hruai law se. Chu lam en a hun lo. Kan ram leh hnam chhan a ngaia kal tur a ni mai. Pek tur, thawh tur a ni mai. Chulai chuan voi ni ah hian kan hruaitute pawhin Pathian lam en in in lungrual takin ke pen rawh se. A ral deuh in an va va, a ban phar in a ban a lo phar a. Chu chu Mosian sipai ho a enkawl dan a ni. Ralthuam an nei lo lalpa fakin a vawlh se. Chuvang chuan kan muttui theih nan chil zat chuan thi leh tawh, chi zat chuan thi leh tawh rawn ti zel se la, khi ho khian chi bai min la buk ngei ngei dawn a ni tih hria ila, kan ralthuam lalpa chakna rinchhan tlakin hmar nen a indo, pu ki Zofa te nen a indo a ni lo, kan Pathian nen an indo avangin hnena kan chang ngei ngei dawn a ni. Sang tam tak an la thi leh dawn a ni tih hi ka rilru a awm tawp a ni. Chu chu a thleng dik a nih chuan ka lawm viau ang, ka lawm e.